Programm ieħor mill-Għalqa tad-Dar fejn jiena u Lino llum ħa nitkellmu fuq xi ħaġa li naħseb diġà għraftu, il. Tursin. Tursin. Issibu f'kull dar u tużah Ma nafx. Meta tkun trid tweġġa' xi ħadd tgħidlu kemm għandek ilsinek twil, tgħidlu qisek tursina inti għax jidħol f'kollox. Iva, it-tursin tista' tkabbru faċilment id-dar ġo b'qasrija u anke fil-miftuħ. Fil-qasrija kważi kważi aħjar. Din once illi bdejt jew meta tibda taqta' minnha terġa' ttalla' it-twig iddum ħafna ta' iż-żrigħ tagħha jsir għall-ħabta ta' Marzu. U tibqa' sejjer anke sa sa Mejju. Meta ngħid iż-żrigħ jew inkella dik minn żerriegħa. Jew inkella kif għandi hawnhekk jien, għandi x-shittle lest, tixtrihom min-nursery, tara kemm trid, shitliet individwali u tħawwel fil-qasrija. Issa it-tursin irid il-ħamrija tkun mgħobbija tajba bil-fertilizzant. Iva, issa, Sa ma taqbad trid issaqqi kuljum. Tħobb l-umdità sew. Jekk jekk tkun ġo pott trid tara li jew tagħtiha l-fertilizzant jew tkun ħamrija diġà rikka. Hekk hu, ħamrija rikka. Jien nippreferi hekk ta, milli maż-żmien kull pjanta qabel tħawwilha trid ta' qisek taħdem il-ħamrija sew, jekk irġopot, battaltha, farraktha, żidtilha l-fertilizzant ġdid, imbagħad jekk nerġgħu ngħidu jekk hu pot tagħmel il-ġebel fil-qiegħ jew iż-żrar ħalli jkollok drainage tajjeb u tħawwel meta tkun ippreparajt il-ħamrija, trid issaqqi regulari kuljum l-ewwel ġimgħa. U peress li pot ma tiflaħx ammont ta' ilma u se joħroġ, allura kważi tista' tibqa' sejjerek fil-ġrani sħan trid tiddurhom kuljum, eh? Imma din ittik riżultat tajjeb ħafna, tikber, tikber sew u taqta' u terġa' tella' ġdid. U kemm iddum isservi? Isservi, mela jekk inti ħawwiltha, aħna qegħdin fil-perjodu tal-ħarifa. Dik għandek tliet xhur, anki sietta, u mbagħad iżżerra, tagħmel iż-żerja, jekk int tiġbar dik iż-żerja. Imma qed nitkellmu fuq il-pjanti li tkun ħawwelt qabel is-sajf. Għax imbagħad daka fis-sajf jinxfu, jkollok iż-żerja. Jekk żammejt iż-żerja minnhom, tiżra' ftit, issa meta tiżra' trid ssaqqi kuljum żgur, jew darbtejn kuljum. Ħalli ma tagħtix ċans iż-żerja tinxef biex tagħmel il-ġerminazzjoni u tinbet u jkollok Ix-xetel xi tħawwel. Issa kif qed ngħidu, jekk kienu għad-dar ikollok pjanta waħda u laħqet kibret, se jkollok abbundanza għad-dar ta'. Issa kif tkun familja kbira, tagħmel tnejn jew tlieta. Hawnhekk diġà għandek iżjed minn waħda, jekk qed nara sew, hux hekk? Iva, iva, iva. Hawnhekk hawn ħafna xetel. Issa, jekk tkun in-nursery, ejjew tgħidilhom kemm għandek bżonn. Issa, jekk għandek pott Daqs xi kabbarija tagħmel tnejn, għax hi togħla u tiftaħ ta'. U x'jista' jattakka, għal xiex hija sensittiva, jekk hija. Mhix daqstant delikata. Bebbux, problema. Imma l-bebbux tista' ssiblu metodu, jekk nipott iddur tagħti dawra u tara li ġej anke nsetti ta'. Taqbad u b'idejk tneħħi u teħles. Jekk qiegħed fil-ħamrija, bebbux, ipprova neħħi l-weraq mejta li jkun hemm mal-art għax ma tantx taraha ħalli fuq il-ħamrija tinnutaha iktar. Jew anke tista' tagħmel riċipjenti bi ftit birra, jħobb imur għaliha u jegħreq fih speċi. U hu kollox irid jgħix. Imma insomma, kollox irid jgħix. Imma mhux sejr fejn hemm ix-sharks inti, avolja jridu jgħixu. Mela, grazzi Lino. Illum tgħallimna kif nistgħu nkabbru pjant oħra. Jiena u Lino nistidinkom biex terġgħu tkunu magħna għal programm ieħor mill-għalqa tad-dar.